Aaron Ramsey i gymryd y gig i'r crysau cochion. Sean McDonald. Yn ôl i gyfeiriad Jacobson. Mae e'n croesi, ond mond yn dod o hyd i Gris Gwyn. Ho, ac yna College yn gwneud smonach llwyr wrth geisio clirio. Cyfnod da o bwyso gan Gymru. A Jacobson yn paratoi i gymryd y tafliad hir. A Bale yn cael ei chlirio yn ôl at gapten Cymru, Jacobson. A nawr, mae yna gyfle gan Agawnovic i wrth ymosod. Yr eilydd, Brown sy'n ei wylio fe. Agawnovic yn ceisio mynd heibio i Brown, ond gwaith rhagorol gan yr eilydd. A chic gol yw'r canlyniad i Gymru. Mae Agawnovic wedi bod yn ddraenen cyson yn ystlys amddiffyn Cymru drwy gydol y gêm. Ac unwaith eto, Bosnia-Herzegovina sy'n ymosod, maen nhw'n colli'r meddiant. Brown, yn ôl at Collison, Brown eto. Gwaith da gan Sean McDonald, ond mae yna dri yn ei amgylchynu fe, mae angen cymorth. Tafliad i Gymru. Wel, mi roedd Sean McDonald dan dipyn o bwysau ar yr ystlys yma. Collison a chyfle i groesi. Mae'n gwneud hynny a pheniad ardderchog gan Kejnanovic. Ched Evans, wel, yn llorio College. Mae Ched Evans o bosib yn ffodus bod ddim yn gweld y garden felen yn fyna. Buric ar gig hir. Zelic at Boubacar. Boubacar yn ergydio! Ac mae Boubacar wedi rhoi Bosnia-Herzegovina ar y blaen yn erbyn Cymru. Wel, symudiad syml y gig hir lawr ca ac yna Jelic yn llwyddo i ddod o hyd i bob y ca. Doedd a ddim llawer y medre Owain Fôn gwneud yn y gol. Mi roedd yn ymestyn i'r eitha Ac mi roedd e o fewn hanner modfedd i gael ei fache ar y bel. Ond Boubacar wedi ergydio'n berffaith i gornel y gol. Peniad ymlaen gan Ramsey. Gynta. Mae yna fwy o brysurdeb nawr yn perthyn i chwarae Cymru. Ac mae gofyn i'r chwarae Ford yn fwy siarp, ond unwaith eto mae Buric yn awdurdodol fel y mae e wedi bod drwy gydol y gêm yn ei gwrt ei hun. Ac unwaith eto, y gec hir anferthol na lawr ca yn creu problemau i amddiffyn Cymru a Mike Williams yn ildio'r gec gornel dan bwysau gan erbyn Zec. Ac mae'n gig gornel i Bosnia-Herzegovina, lle y dymune chwaraewyr Cymru fod y pen arall yn ymosod, ond amddiffyn sy'n rhaid i wir Brian Flynn i'w wneud. Wel, mi roedd na drosedd yn y cwrt, a da yw hynny, mi ddath Owain Fôn Williams a methu'r bel yn llwyr. a geiliadau pryderus i Gymru. Bale yn treulio tipyn o amser yn yr awyr nawr. Cyfle gan Collison i reoli hi. Ched Evans yn lledu'r chwarae. Cyfle i groesi. O peniad gan Sam Vokes. Ond oedd e methu a chael digon o rym yn y peniad. A yn ôl i arfen Buric yn cymryd y gig yn sydyn ac yn hir. A Dor yn apelio yn dweud fod Sean MacDonald wedi reoli'r bel gyda'i fraich. Chwaraewch ymlaen yw penderfyniad y dyfarnwr. Ceinan yn wich. Yn ôl at Buric. A wy'n gwybod yn iawn lle eith hon. Yn hir, hir lawr ca unwaith eto. A ti'n ôl i amddiffynwyr Cymru. Mike Williams dan bwysau gan Zec. Ac mae wedi ildio'r meddiant, Boubacar. At Kokalic. Kokalic! Arbediad da gan Owain Vaughan Williams. Dyma'r ergyd gan Kokalic, ond mi roedd y golwr yn effro. Mae yna eileddio i fod Mark Bradley a Simon Church ar y ca yn lle Aaron Ramsey a Sam Vokes. A mae sgoriwr Bosnia-Herzegovina, Boubacar, di gadael hefyd. Cyfle fan hyn i Bradley! Wel, yr eilir yn agos eithriadol at unioni'r sgôr yn fyna i Gymru. Y gic rydd gan Jacobson. Bosnia-Herzegovina yn methu a chlirio'r peryg ac yna'r ergyd, wel, yn wallus. O, pas lac, nawr cyfle gan Gymru i wrth ymosod. Rhediad cri gan Ched Evans, mae yna gymorth, Sean McDonald sy'n yno, ac yna yr ergyd yn cael ei arbed yn dda. Yr ergyd gan yr eilydd. Mark Bradley. A'r golwr yn gwneud ei waith yn gampus. Cic gornel wedi ei chymryd, wedi ei chlirio, ond mon mor bell a Jonathan Brown. Y bel yn ôl i'r cwrt, ond unwaith eto'n llawer i agos at y golwr, a chyfle gan Bosnia Herzegovina i wrth ymosod. Och, ond smonach llwyr gan yr eilydd. Ond dyma'r cyfle, ddath i ran Mark Bradley. Nawr te, beth yw'r tactegau? Mae Cymru angen gol. Mae nhw ar ei hôl hi, o gol i ddim. Gol Boubacar ar ôl 4 munud ar ddeg yn yr ail hanner. Jacobson, rediad da, mae wedi dod o hyd i Simon Church! Ac mae Cymru wedi unioni'r sgôr. Wel, symudiad syml yn y diwedd, ond symudiad hynod o effeithiol. Y capten a'r bas yn curo tri amddiffynnwr, a Simon Church yn sgorio'i drydedd gôl i'r tîm dan un ar hugain. Gôl gampus i'r eilydd, a i ni'n ôl yn y gêm. Rhaid canmol gwaith y capten. Rhaid canmol hefyd gwaith y sgoriwr, Simon Church. Cymru nawr yn pwyso am y gol fyddigol. Bach iawn o amser sy'n ar ôl Ched Evans! Mae wedi gwneud hi! O, gwych! Ched Evans! Wel, mae'r record sgorio hwn yn anhygol. Y nawfed gôl ac mae'n ennill ei seithfed cap heddi 'ma. Gôl gampus a edrychwch ar y sgôr, Bosnia un, Cymru dan un ar hugain dwy. Mi fyddwn ni yn aros ar y brig gyda phedwar pwynt o fantais os y gorffennir y gêm fel hyn. A chwif ola am y tîm dan unan hugen Cymru o fewn un gêm i orffen ar fri grŵp deg. Canlyniad gwych i'r genedl gyfan yn Sarajevo. Bosnia-Herzegovina 1, Cymru 2.
Gawson ni yma i gael y tri pwynt a gafon ni dri pwynt. Ito Bryan cyn ddechrau'r gêm. Os di'n dod yn hwyr, mae'n dod yn hwyr, jyst bod ni'n mynd adre efo'r tri pwynt ag o pawb yn hapus ar ddiwedd y dydd. It was a difficult game for us, I thought Bosnia played very, very well, we're in a basically restricted us to three shots, thankfully for us, two of them on target and uh, we've, won a, we've won a very tight, tight game.

The substitute comes on and makes an, makes an, an impression, and that's what we want. It's, it's an 80 man squad, they all, all have to be ready, and he's come and he's given the spark that we needed. Pa mor hapus ydy pawb yn y stafell newid na rwan? O, oh, mae pawb wrth i bodda. Um, do ddim y gêm uh, o ran y byd i watcha, dwi'n siŵr. Diolch i'r uh, cefnogwyr i gyd sydd wedi dod yma heddiw i'n cefnogi ni. Go and win away from home anywhere in Europe is an absolutely excellent win and that's what we've done today.